Nasaa'iidhaa fi Xaahaawiin gabaasan keessatti Rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaafa Madiina dhufe biyya Madiinaa keessatti ayyaana lamaatu jira ture jedhan. Ayyaana lammeen kana gartee Rasuulli alayhi salaatu wassalaam ummata Madiinaadhaa gartee kan waan kanaaf hawwii qabu agareeti ummata Madiinaa kan waan kana kabajuudhaaf barbaadu agareen Rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ayyaana lama bakka isiniif buusee jira jedheen Rasuulli. Ayyaanni lammeen san kami fi kami ciidul fixr wal adhaa jechu. Ayyaana lammeen gartee fixriiti fi adhaati. Takka ammoo iida soomanaatii fi iida arafaati jechu akka ummanni keenya beekutti. Duba yaa ikhwatal imaan mee ilaalaa gaa waan kana ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam kan inni tashriica godhee kanarra nuu kaayee isa lammeen kana ayyaana lammeen kana yeroo ammaan tanaa kana garuu ayyaanni sadaffaan afraffaan shanaffaan ida'amaa deemu jira Mawlidni ni ida'ame, namni dilli tokko irratti hirmaate, akkasuma ammaas san bira dabree ciidni shawwaalaa ida'ame, osoo ja'uu ja'uu ayyaana jaalalaa, ayyaana haadhaa, ayyaana abbaa, ayyaana akaako wanni nafin hin jiru gaa. Addunyaan tun khalas kharuma gartee ayyaana heddummeefachuu achi deemu jirti. Kana irratti ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahiiha ta'e keessatti maal jedhanii jiran man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun namni dalagaa takka kan nuti itti isan ajajin dalagaa nuti dalagaa isaaniin hin jedhin dalagee arkame fahuwa raddun dalagaan san raddun calayhi isan raddeeffamaadha jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qiyaamaa ittiin isa gaafachuudhaaf ta'a maaliif waan ergamaan Rabbiin ajajin waan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ma anzala Allahu bihaa min sulxaan Qur'aana keessatti ma- waa takka keessatti kan dubbatamin ifumaa fedhinnaa lubbuuti jecha uummate asirra dhaabbadhee wanni hin jedhu yoo jiraate ikhwa kaleessa poost tokko agareetiin shawwaal inni shawwaal haraami moo maali waan jedhu takkaan agare poost san gubbatti obboleessa keenya tokko maal ja'a aboo obboleessa kiyya ta kitaaba keetii mana duuba kaayadhuuti Nuti magaalaa nutti hin cufinii. Duba amantiin Islaamaa gaafa gartee magaalaadhaaf dalagamuu eegalte. Gaafa gartee nam tokko dhalaa ittiin barbaaddachuudhaaf oor takka yaada takka dharraa cifaraadhaa dharraa dhiichisaa kan qabu keessa bahachuudhaaf hogga wanta je'e hogga san gartee wanni kun amantummaa irraa baheeti fedhinnaa lubbuu hordofuu waan ja'an jala seenaa jechuudha. Kanaaf yaa ikhwatal iimaan warri gartee ciida shawwaalaati jechuudhaan waan addaa qopheessitanii waan addaa takka gartee caalama biraa tokko keessa seentanii sanuu namni gari gari ciida nama gurguddaa ja'an maaliif jennaan nama guddaatu shawwaal soomanatti beeka namni gariin walaakin zamana saxaabotaa ciida nama guddaa wanni ja'an hin jiru inni lewuma ture ka rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam beekuus kan inni nu beeksises jechuudha zamana keenya kana keessatti immoo ciida heddummeeffannee jirra kanaaf Rifaransiin jiruu kenyaa amantii islaamaa haa tahu. Namni rifaransii jiruu isaa xarafni daangaan jiruu isaa amantii islaamaa tahuu baatee fedhinnaa lubbuu isaa tahe dhugaadha ayyaana guyyarraa guyyatti haaree uummachu dandeya. Walaakin namni fedhinnaan lubbuu isaa amantaa isaati wajjin wal qabatee wajjin deemu waan rasuuli rabbi aleyhi salaatu wassalaam ja'an biran dabru Kanaaf yaa ikhwatal iimaan man amila amalan laysa alayhi amrunaa fahuwa raddun namni waan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam ittin ajajin fedhinnaa lubbuutin akkanuman lafaa ka'ee dalage guyyaa qiyaamaadhaa gaafatamuudhaaf taa'a dhaamsa kana ana qofarra dhaabuu osoo hin tahin hundi keessanuu fb keessan irratti namayyu jechu namayyu fb keessan gubbatti ciida shawwaalaa wanni ja'an akka hin jirre post godha maaliif jennaan wanni kun waan za'aa dheeraa isinirraa fudhatu miti ciidini shawwaal akka hin jirre post mo godha isin khalas waan zaa dheeraa fudhatu miti waan laafaa takka ciida shawwaalaa duraan dhaabbadha waan ja'u takka osoo namayyuu post godhee at least nam tokko fi lamallee fayyaduun oolu wanni san nam tokko fi lama fayyadame jechuun ammoo guyyaa gartee egaa kitaaba keenya gubbatti hasanaan habbaan takka nu barbaachistu san hasanaa hedduu khayrii hedduu ta'e dhufaa jechuudha. Kanaaf inshaa Allaahu ta'aalaa Rabbiin gartee nama waan gaarii dalagee guyya qiyaamaatillee ittiin faarfamee gartee jannatal firdaws ittiin dhaale Rabbi nu haa godhu hamtuu hunda nurra haa qabu toltuu hunda waliin nuuf haa qabu nama gartee sunnaa rasuula Rabbi alayhi salaatu wassalaam jala deemee gartee gaagalma gahe Rabbi nu haa godhu wanniin isiniin je- jechuu barbaadu xumura irratti maali ciida shawwaalaa jechuun gabaabdumatti xukmiin culamaa'iin kanniteef bid'a bid'aadha Bid'aan ammoo akka ulamaa'iin jettutti haraam irrallee hamaadha. Maaliif shari'aa fakkeeysanii waan shari'aan tahin uumuu waan ta'eef haraam irrallee hamaadha. Rabbi dura dhaynee gartee booda gaafatamurra ammaan nama hunda irraa haa dinninnu namayyuutu haa dhorkinu iida shawwaalaa wanni ja'an hin jiru waan ja'u gartee pikcharaan tahuu katabbiidhaan tahuu poostaa goonuun isiniin ja'a jazaakumullahu khayran wallahi hunda keeysanuu Rabbuma tokkicha gartee asirra wal nu qabe jechaan isin jaaladha. Rabbi niyyaa keessan isinii haa guutu. Insha Allah yeroo biraa kan walitti deebinu taha arraaf asumarrattiin gabaabbadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.